Dem baş dost û heval û temaşevanên hêja ez Mesûd an jî welat Alpa ez arkeolog im. Ez naxwazim bêjim kolyarnas ji ber ku latînî di zimanê cîhanê hemûya de tê xuyakirin û tê ajotin û tê famkirin ez dixwazim bi arkeolog xwe bi nav bikin. Nuha ez li ku me? Nuha ez li Qudusê me. Li Qudusê ez li ku me? Li newala Kîdronê kî ew newala ku dibêjin qiyamet wê lê pêk were, wê li vir dest pê bikin. Li vir jî li ku me? Li ber tirba kurê sêyemîn ê Hezretî Dawûd in, Avşalom. Avşalom navê mana wî jî tiştek cuda ye. Bi qedera wî gelkî cuda tê. Av ya da Ab. ya da ew jî Ebû tê mana bav. Şalom jî ji ber kelama erebî ji wan karin bînin bîra xwe. Selam yanî aşitî. Yanî bavê aşitiyê ye Avşalom û bi xweşikbûna xwe di qiraliyeta bavê xwe de gelkî bi nav û deng e. Hingî Wulqa xweşik e jê dibêjin ku di vê demê de tu xort wek vî bede û sipehî nehatî ser wê dinyê. Dema ku li ereba xwe siwar dibû bi hespa dihat kişandin Li pêşiya hespê xwe jî pêncî zilam bi hişk û birevin li pêş hespê wî ku her kes pê bihise ku va ew tê cikî. Ji ber ku Wulqasî jî xweşik û bedew e, hûn ê bi kêmasî karibin xeyal bikin ku xwişka wî jî bi wê bedewiyê, bi wê xweşikiyê nav daye û gorî dîroknas û dîrokvan ji mer dibêjin, xwişka wî ji terefê birayê wî jinbavê, hatiye êrişkirin ya da dest avêtiye namûsa wê am bikarin bêjin tecawûz hatiye kirin. Ji ber vê Avşalom gelkî bi keder e dixwaze ku vê heyfa xwe ji birayê xwe an jî ji birayê xwe yî jin bavê bistîne. Çi dike salkê du sala dora wî diçe tê nikare wî bikuje. Li dawet kê firseta xwe lê dibîne, kêsa xwe lê dibîne û wî dikuje. Bi vê kuştinê Hezretî Dawût gelkî pê têşe, gelkî zora wî diçe û ku naxwaze kurê xwe jî zererkê bide kurê xwe, wî dişîne sûrgunî. Wî dişîne derveyî welat. Li vir sê sala derbas dike Avşalom piştre bi navberçiya alima û mezinê eşîra Avşalom vedigere welatê xwe. Bavê wî efû dike. Dema gite demek kin de bi wê navûdengiya xweyberê hildigirin. Tê naskirin, her kes pê şiya wî xwe ditewîne û tiştekî cuda dike Avşalom, tiştê ku bavê wî û bavpîrê wî qet nekirine, kîl pê şiya wî bitewe, Avşalom diçe wan maç dike. Bi destê wan digre, radike, wan himêz dike, maç dike kî tu carî di malbatê qiraliyeta de ev tişt pêk nehatiye. Ji ber ku qiraliyet. Xwîna Qudsî, xwîna olî, xwîna pêxemberî bi wan heye, xwe nikarin li hemberî gelê derve, gelê welêt xwe bitewînin yana xwe bikin wek wan. Divê ser wan bisekin, jor vil wan binerin kî ew bêtir tabî wan bin wan bişopînin. Di demekin de wek ku me got Avşalom hêzê xwe jî dide hev. û dibêje ku ez karim zora bavê xwe jî bibim, wî têk bibim û skarim bibim serokê welatê xwe, bibim qiralê welatê xwe û vê jî dike. Diçe bajarê qiralî ê Hebronê. Wexta diçe Hebronê, ji duwazdeh eşîrê Cihûya jî deh eşîr wî dişopînin, baweriya xwe pê tînin û wî wek mezinê xwe û serokê xwe qebûl dikin, pey wî diçin wir. Lê belê du qewm jî li cem Hezretî Dawûd dimînin. Hezretî Dawûd li himberî kurê xwe pişkî zehîf dikeve. û tê gotin kî di şer û minaqeşê ewil de lavê wî, kurê wî Avşalom ser dikeve û wî dahf dide heta pişta çemê Urdunê, heta rojavayê çemê Urdunê. Dawut li wir disekine lê belê Dawut tiştek baş kiriye. Çi kiriye? Di em bêjin wek şêwirmendê, wek em bêjin hevalê dora Avşalom, şêwirmendê dora Avşalom yek şiwa zilamê xwe xistiye şûna wî de ku dema ku Avşalom bi wa dişêwire ew dihêle ku Avşalom qerarê li gora Hezretê Dawûd bide, qerarê li qenciya Hezretê Dawûd bê bide. Wek çi? Wek wexta çûn wî deh dan pişta çemê Urdûnê karîbû wî bişopîne li wir, wî xilas bike û artêşa wî ji holê rake, lê şêwirmendê wî nehiştiye. Di demek kin de Hezretê Dawûd ka hinek bi pera, ka hinek bi daweta, ka hinek bi dostaniyê xwe yê berê, artêşek pir xurt dide hev. Dide hev û li dîsa li ber çemê Urdunê ew û kurê xwe Avşalom hêzê wan li rastî hev tên û şerek gelkî mezin dest pê dike. Di vî şerê mezin de Dawit bi zanyariya xwe û bi quweta xwe bi ser dikeve, Avşalom ji ciyê herbê direve. Wexta bi hêzek mezin direve, bi serê xwe ji pêk ve çûye ji ber ku, Porê wî ku bûye sedema helbest e, bûye sedema gelek resam wêneke wênevan wî di resima xwe de resimê xwe de çêbikin ew porê wî xweşikî destanî li qiçilên daran dialiqe û şes pê xwe dikeve. Û ji ber ku berê jî xusûmetek wî komtanek bavê wî heye, serdestek bavê wî heye, ew camêr li wir bi sê heb tîrokevana ji dilê wî wî dikuje, li dilê wî dixe, wî li wir de temam dike. Her çiqas Dawit gotibû kê kurê min sax wine bigihîjînin min, Avşalom bi saxî nagihîje bavê xwe, ji wir ruh dide û ji sahna dîrokê radibe.